Geliň, inşallah, on bäş dagyga meň wagtym bar. Ýedi weli eşidensiňiz, Ashaby Kahf, ýedi weli diýip. Her gaýsyndan çürim, her gaýsynyň hormatyna bir hakyl aýdaýyn, gadryny bil, ýedi hakyl. Hey türkmen ýaş oglan. Mana gadryn bil aýdylýan zady. Altyn menen ýazyp goýmaly haklylardan, din hakly, dünýä hakly, azatlyk hakly. Ýüzlerçe, belki müňlerçe gelin gyz we erkekleň gülkülerini we aglamalaryny eşidip-de, bir ýylyň içinde ýatdaş edip goýdum şulary. On bäş ýigrimi hakyl bolupdy. Şolaň içinden-de saýlap, saňa sowgat edip bereýin. Türkmen doganyňdan täwil al, mana mäkämde bekläp goý. Deslapkysy her gaýsy iki dagyga, üç dagyga-da bolsa, on bäş dagyga-da bolýar. Bu zamanda bilin uşap, ybadat edip bolmajaga belli boldy. Muny hemmämiz bilýäs, kesimiz odallap ýörmeliler. Oňam birniçe zatlar bar, zähmeti az, sogaby kän. Päk dinimizde şo zatlar bar, şoňa gaýym duruň. Zähmeti az, sogaby kän.

Bilmeýän bolsaň öýüňde zeptde goýda pahş et. Guşylar bar bu mahal eşitjek okyjak diýseň Hudaýa şükür nygmat kän. Ine bi hakyldan geçdik. Deslapkysy näme boldy? Zähmeti al, sogaby kän. Ämener Rasulu iki aýat güne agşam okyp ýat. Howlukmanja oky. Ikilenji sadaja hakyl Da wujudyňda bolsun, şu biziň dünýämizde ýaşaýşymyzda är-heleýiň arasynda, ene-ataň arasynda, ogul-gyzyň arasynda, malyňda-mülküňde, algy-bergiňde bir topar kynçylyklar bardyr, saňa agyr geçýändir, ýöne şo kynçylyk Hudaýyň ýanynda seniň üçin haýryň içindedir. Zenanaňdan, ärinden, ene-atasyndan ýüni itikläp, ýük ýaly edip gününi geçiripdi-u pahyr. Şol adam ýadyna salsyn, şo kynçylygy hi bolmasa, inşallah, kyýamat gün jennete girmegine sebep bolar. Gysgaja edip öwrüläýin, bir topar kynçylyklar bardyr, tamam seniň haýryňadyr, emma seň habaryň ýokdur. Biter ýüregiňi agram salma. Hä, hikmetdir, haýrym içindedir, inşa Allah diý, Hudaý arkaňdyr.

Ýa öýlenjek bolýaň bir nefer saňa adaljak bolupdyr ýa adalypdyr şonuň arasynda. Ýüregiňde bir agyr dert ba, şony çözüp bileňak, häl edip başaraňak. Şony özüň çözjek bolup, huthury edip öz etiň özüň iýip günüň güýmama. Şo derdiňi bir alym, bir hakylly emin adam bilen geňeş. Gaýtaýdyn. Zindigide her kim özüne görä muşkili bolýa, biriniňki agyrrak. Şuny hiç kime aýtmany, öz ýanyndan özi, işine gitse-de, edarasyna gitse-de, bazaryna gitse-de, metjide gitse-de özi häl etjek bolup, içi bagryny ýakyp dargadyp barýa. Ýigrimi ýaşyňda ojra bolsa, kyrk ýaşarsyň. Kyrk ýaşyňda ýetmiş ýaşarsyň, sogaby-da ýok, binetije bolar. Muşkil bolsa bir ynamly alym emin adama geňeş. Tarap saňa hakyl aýdyp bilmesede hiý bolmasa şuşa derdi aýdansaň ýüküň ýeňleýer. Ýü derdiň bölüşen ýaly bolar. Telefon menen aýtsaňda, huzury aýtsaňda, özüň tanydyp aýtsaňda, tanytman aýtsaňda içiňde dert saklap özüň çözjek bolup, özüň hal etjek bolup Heläk bolama gadyryn bil aýdylýan hakyllyň. Geňeş bir alym emin adama. Dördülenji hakyl. Her kim öz hakylyndan, zerenliginden razy bolan zaman bolupdyr. Aham. Ey cemaatlar. Ey insan.

Üç garaňkylygyň içinde diňdi. Ynsanyň äwwelin merhelesi enesiniň göwresidir. Enäň içi, içiniň içinde-de rähem, oglan ýatakda, onuň içinde-de suw kisäň içinde. Bu äwwelki merhele. O merheläni geçirýär, ine ikilenji merhele, dünýäň merhelesine gelýär.

Aham! Onuň-munuň kepini gulak asyp dagy gabryň kyýamadyňy ýakyp ahyrete gidäga maýlyň. Onuň-munuň kepini hawa berjek bolup owudurrak keplände, bir geňräk lugatlar aýdanda, Bihi wuri geň adam mykammy diýip, Ýa mahwaralardan eşdip, ýa öz oba garaňda birinden eşdip, Hudaý pygambardan daş bolup, öwki iki merhelede boş gury baramaýlyň. Enemiziň göwresi ondan-a geçdik. Ikilenji ýagdaýymyz şu mahal. Öwde gabyr we soňra kyýamat ýagdaý öwümizde bardyr. Şu merheleleri amale salih gerek gowlugyňy alyp gideýliň. Geldik bäşilenji hakyla. Bäşilenji hakyl belkim gysgaja wagtda açyklap aýdyp bildim, çon maňa bireme wagt gerek. Onda da çon wagt ýok, gysgarak aýdaryn. Musulman adam geregini alar inşallah. Bir topar erkek adamlar gije gündiz narahatda men zenanamyň göwnüni tapyp bilmeýän diýip. Şerigat näme diýýär şoňa? Ýa bir topar zenanlar atan adamsynyň göwnüni tapyp bilenok. Ýok, aslan ogul gyzlar bar. Ene atasynyň göwnüni tapyp bilenok da. Bar ýok işleýänini berse-de razy däde ene atana. Näme etmeli muny? Elhamdülillah şerigatymyz bar. Allah Azze Celal aýdýar: "Derhatda mesuliyet gossy." Yani hamana zenanan senden narahatta. Palany ýaly däl, palanyň öýi ýaly däl, palanyň içersi ýaly däl. Mydam narahat senden. Namazlygyň üstünde ýekeje özüň otur-da pikir et. We, men şu zenanam barada, şu adamym barada, şu ene-atam barada Hudaýyň buýrugyny hany ýetirdimmi göreýin? Hudaýa şükür, kemini goýmandyryn. Tamam boldy, oň kefinden çüm indi narahat bolma. Mesulyýet wezipäň bitirmedik bolsaň narahat bol. Meselem, şu mahal sadaja mysal aýdaýyn-da, meselem, bir karment bar. Sagat dörtde öýüne gelýär. Sagat altyda bir gapyny kakýar, bar, edarany aç, meň işimi ýola sal diýse, şoň wezipesimi baryp ýola salmak? Wezipesi-hä däl, ertir sara wagt gelýär-de. Mesulyýeti-de ýok. Şunuň ýaly mysallary allygidibeýin-de. Ene-ata ogul-gyz-da şeýle. Är heleý-de şeýle. Oň göwnüni tapjak bolup özüňi ýykyp heläk edip ýörme? Hudaýyň buýran mes'ul boýnuňda goýan zady ýerine ýetir, Allaň ýanynda ýüzüň akdyr. Altylanjy hakyl. Eý Hajy däde. Eý Ahunjan. Eý jawan oglan.

Gaýtaýdyn. Eý ahunjan. Eý hajy däde. Eý düşümli. Eý sowatly, eý ulukan adam. Ýanymyza gyzymyz da aglap gelse. Oglumyz da gelse. Ýa jemaatyň biri gelse. Ýa ýegenimiz ýa daýymyz gelse. Şeýlemi ozal özüm bilýädim ony diýip kefi göterme. Tarapyň da bir kefin eşit öňçe. Tarapyň döwür aýtýan zady bamy gör. Onuň kefi bilen gyzyp yzyndan narahatçylyk bolamasyn. Tarapyňda kefi ýok bolsa, tarapda çyndan bir biderek bolsa, aýtmaga manasy ýok bolsa, indi bir gürrüňi bir ýana elt. Neýinki tarapyň kefini eşitmäkäň gürrüň gyzdyryp turup alyp gitmeli bolsun. Ahyrky hakyl, ýedilenji. Ýedilenjisi, Eý bazarda gezip beren dostlar! Bihususan bazaryň içindäkiler. Hemmämizde Hudaýa şükür, hemmäňizde özüne görä her kimiň bazary bar-da. Seniň ýanyňa algy-bergi pul diýip, ýa mamla etjek diýip, Ýa mamla etjek diýip. Ýa iki-üç gün men puluňy bererin diýip. Janyň-janyň ynanýan dostuň gelse, turup barýaka, dostum jan dostum diýip, dostlugymyzy ýerimizde şahs ymza barmak basdy gitdi. Işiň gaýymla. O kyn görjek-de, näme indi aramyz şeýle boldumy diýip, şyny gaýymlaýyldy. Kyn görse görsün. Ýa tarap men sadarak aýdaýyn, özüme meňzeş bolansoň, tarap ahunjanmyşdykda. Ahunjan bolsa bolsun, hormatyn goý, syla o öz imanyň, oňa öz mähebbetiň, ol sogabyň alarsyň. Işiň mäkämle ýöne. Işiň gaýymla. Ýa ahun nämişdik bir gowja adammişdik. Ýa mesjide gatnaýanmişdik. Diňläň. Hezreti Omaryň ýanyna bir adam birini öwüpdir. Bir gowy adam, bir gowy adam diýip. Hezreti Omar aýdypdyr, durda diýipdir. Şu metjide gatnap durşuny görüp hewiri öwýäňmi diýipdir. Hawa diýipdir, beş wagt metjide barýa diýipdir. Hezreti Omar näme diýipdir? Metjide barýan bolsa, imanly adam diý diýipdir, gowy adam diýip öwme diýipdir. Gowy adam diýip öwjek bolsaň, ýa mamla edip görersiň, ýa mysafira tegtik görersiň, ondan bäri öwme diýipdir. Mesjide gatnaýar diýip imanly adam diý. Musulman adam diý. Gowy adam diýip öwme diýipdir. Mamla etip gördüňmi diýipdir. Musafir etip gördüňmi diýipdir. Inhe yedilinci hakyl näme boldy? Tarap gowy adam. Meselen sadece eden Karyň özüni kepläp duran. Iý saňa iş düşüşdir dämi ýa mamletçik. Işiň gaýymla. Märekaň arasynda gürrüň berýär ahym bi diýip ýöne geçirama. Barmak basdyr, şaýat tut, işiň gaýymla. Her kim bolsun tarap. Biziň şerigatymyz bar, Hudaý pygambarymyz bar işiň gaýymlamaly. Guda boljak bolsaňda şeýle. Ha, o mi dik geçirme. Idarla her kim bolsun tarap. Ine bir yedi hakyl boldy. Azajyk amal sogaby kän ämener resullar. Bir neçe kyn görýän zadyň madyr içinde sen jennete girjeňe sebepdir. Üçülenji onuň munuň kesine gulak atyp kabr kıyamadyň yakama. Dördülenjisi içinde narahatyny aylap hiç kime genişmäni helak bolama.

Indi üç zatda sayr gaýsyny yarım daga yetirmän yine üç tane de bir tapşyrgy aýdaýyn, on bilen tamam on kamil bolýahym. Biri yaş oglanlar gadyr ýeje Allah üçin aýdýan. Heýwan uruşdyrmak musulmana gelişýän däldir. Onu gana ulaşdyryp, bir-birini dişledip, bir-birini yaraladyp, adamyň tebigaty kabul etýänlerdir. Gysgaça aýdaýyn, Allah saklasyn, heýwan uruşdyrmak üstüňe äpet ýagdyrýandyr. Bir. Ikilenjisi, men ýaşululardan bir istegim bar. Märekä çykansak, birki ýyl bäri şäheriň içinden we obalardan Ahunjan muşkilim bar diýip gelýär. Biz şony kim bilen açmaly? Biz kime aýtmaly şony? Geçen ýyl gadyrda-da aýtdyk şony. Hudaý üçin aýdýan her mähelläň ýaşullary, her mähelläň sawatlyllary, her mähelläň tähsil kärdeleri, her mähelläň uly korraklary. Hudaý üçin gaýrat ediň, her mähelläň müşkili, belli kimiň müşkili bardygy, şu mähelle bilen çözülsin, hal bolsun. O pahyr dertli adam öz mähellesine hiç kim aýtmajak bolup, hamana ştak gelýär-de, günüde ýigrimi nefer gelýär. Güne ýigrimi neferiň muşkili näjere çözülmeli? Indi bir gürrüň näme boldy? Özümden uly kon ýaşululardan, sowatlylardan, tähsilkärdelerden, hakyllylardan Allah üçin isteýän alty-ýedi nefer bol. Gorkýaňmy millet üstüňe çozarmyka diýip. Mahfije işle. Ogryn çäje alty ýedi nefer oturdy, palanyň muşkylny näjra açaýyldy. Hança hudaýyň ýanynda sogap gazanarsyň. Ine ahyrkyjasyny aýdaýyn, saglygyňyzdan çürim menden sowgat bolsun. Janyňyz sag saklajak bolsaňyz, kän maňa meýisçilik gelmesin diýjek bolsaňyz, kän dertleň öwüne geçjek bolsaňyz, güne agşam ýatjak bolaňyzda bir liwan suw, bir azajyk içine bal goşýaň, azajyk-da leýmu turşy. Ýaltanýaňmy? Leýmu turş goşma, ýöne bal goş. Ýaltandyňmy? Ýöne suwuň özün iç. Öwren şyňa, saglygyň uzaga gider. Gün agşam ýatjak bolaňda bir liwan suw, suwuň teýýar et. Sowuýan gaýnan suw, ýa galaýdan akan ýagyn suw, ýa-da ak mädeni. Agşam ýatjak bolaňda bir liwan, iki liwan iç. Suwuň teýýar etde goý. Turan boýuň bir kiliwan suw iç.

Ýüregim darykýar diýip darywa ýortma, suwa ýort. Bir käse suw, ýa Nur, ýa Allah, Hudaýam meň ýürek gysmamy aýyr diýdigi. Tüp etýäň şo suwa, içýäň. Bir sagat, iki sagat, üç sagat ýüregiň jaýlaşar. Ine bir-de ahyrkyja